Dan hu Bando, jew Bandu. Dan il-Bandu kien qala' ħafna nkwiet. Kien jibda hekk. L-Altezza Serenissima Padrun tagħna b'dan il-Bandu qiegħed jordna li l-ebda persuna, ta' kwalunkwe stat, grad jew kundizzjoni, Mil-lum 'il quddiem ma tista' tmur għall-kaċċa. X'kien wassal għal dan il-bandu li kien qala' ħafna nkwiet? Il-Gran Mastru Fra Emanuele Pinto di Fonseca mexxa l-Ordni ta' San Ġwann sas-sena 1771. Huwa kien iqis ruħu bħala s-Sultan ta' Malta. l-istess bħar-rejiet ta' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa, u għalhekk kien irid li jgħix fir-rikkezzi. Biss dan il-Gran Mastru faqqar l-Ordni. U dan għax bena l-Forti Chambré f'Għawdex, kabbar u rranġa s-swar tal-Belt u l-Furjana, irranġa u kabbar il-Palazz kif ukoll bena l-Berġa ta' Kastilja, flimkien mal-famużi imħażen ta' Pinto, li bħal xogħlijiet oħrajn għadhom isebbħu 'l pajjiżna sa llum. Biex għamel dan kollu kien iddejen kemm felaħ mill-massa frumentarja, speċi ta' bank li l-Maltin kienu jinvestu fih. Biss, il-kaxxa tal-Ordni kienet vojta għaliex Pinto Kien jonfoq iktar milli jdaħħal. Meta miet Pinto, laħaq minfloku l-Gran Mastru Fra Francisco Javier Jimenez de Tejada. Dan sab ħafna dejn fil-kaxxa tal-Ordni. Prova jagħmel minn kollox biex jegħleb dan, sa anki żied it-taxxi, iżda kollu kien għalxejn.

In-nies qed iduru għall-kaċċa biex jieklu. Fi ftit żmien ieħor għad se jkun għad fadal fenek wieħed f'xi nqabad, la fl-għelieqi u lanqas fix-xagħri, u l-istess nistgħu ngħidu għat-tjur slavaġ. Mhux se jifdal x'jinqabad u jinbiegħ iktar. U l-ftit ikel li jistgħu jixtru n-nies, kollu bi prezz għoli. Ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk, Eċċellenza.
It-Teżorerija tal-Ordni Vitae u d-dejn ma' l-Asmewit Imma l-iktar ħaġa li qiegħda tinkwetani hija din tal-ikel. Fejn jonqos l-ikel, ikun hemm l-inkwiet. U dwar il-kaċċa, konna nġibu il-fnik minn sqallija. Nitilquhom u hekk ikonna laħam tal-fnik aktar fis-swieq. Imma dana kollu mhux biżejjed. Hemm bżonn nagħmel bandu ieħor. Ħalli dettalek. Nibdew bħas-soltu ix hekk Eċċellenza. L-Altezza Serenissima Padrun tagħna b'dan il-bandu jordna li l-ebda persuna tal-ebda grad, stat u kondizzjoni Ma tista' tikkaċċja fl-ebda nħawi ta' dawn il-gżejjer bl-ixkubetta bixbi. Piki, jew kwalunkwe strument ieħor tal-kaċċa mingħajr liċenzja bil-miktub mill-falkunier taħt il-piena ta' tliet snin qdif u l-galeri.
l-aħlas.
Nirrepeti, tliet snin qdif fuq il-galeri bla ebda ħlas. Murarak ċens taqdef, daw xaffarijiet. Ma jista' jmiss bejtiet tal-perniċi, jieħu jew ikisser il-bajt tagħhom jew iċaqlaqhom minn post tal-ieħor. L-istess għal bejtiet tal-fniet. Ħasra dan nix se jiklu ma jaqbdu xi ħaġa. Jiklu l-ġebel se jsallabna.
Għall-irġiel u sitt xhur ħabs għan-nisa, tfal jew frustieri u għal persuni ta' kundizzjoni finanzjarja tajba multa ta' 50 uqija. Telaq, telaq, il-moqrib. L-inkwiet aktar żdied għaliex l-ikel kien għoli u ma tantx kien hemm xogħol u għalhekk in-nies kienu jsibuha iebsa biex imantnu l-familja. Il-bandu jgħid speċifikament hekk, L-Ordine I projbixxi kwalunkwe persona, di qualsiasi stato, grado e condizione, Hija ċara li dak li qed jirreferi l-iktar għalina l-qassisin. Dan hu attakk dirett fuqna l-qassisin li aħna biss nafu l-ordnijiet tal-Isqof tagħna. Iridna li niġu għar-regoli u d-dittatura tiegħu.
Ximenez jaf li l-kleru qed jissaħħaħ minħabba f'li l-poplu qed jitlef il-fiduċja tiegħu fl-Ordni. U appuntu għalhekk għamlu dan, biex iġibna taħt il-liġijiet tiegħu. Kulħadd jaf, dawn l-ħafna żgħażagħ li qed jitlu saċerdoti, qed jagħmlu hekk biex igawdu mill-immunità ekkleżja u hekk jaqgħu taħt ir-regoli tal-Knisja u mhux taħt il-liġijiet tal-Ordni. Dal-bandu huwa kontra dan kollu. Jien għalija għandna nispidaw dan il-bandu u noħorġu għall-kaċċa xorta. Xejn xejn inkunu qegħdin nibagħtulu messaġġ ċar li aħna m'aħniex beħsiebna nbaxxu rasna.
Tgħid.
Jien għada ħjereġ għall-kaċċa. Minkejja li li ma noħroġ. Imma l-inqas. Għal-inqas nisfidhom.
Jekk taħseb li hija l-aħjar soluzzjoni, allura semmawx.
Inti tiġi miegħi. Nuruhom li maħniex nibżgħu minnhom. Ix-xaddiet tal-għelieqa tal-kaċċa kollha magħluqin, ċoħe jagħlquhom, imma aħna nidħlu xorta.
Imma hemm bżonn li sħabna s-saċerdoti li naqdu flimkien, ma taħsibx? Eh, ta' żgur.
Jien konvint li l-Maltin jingħaqdu magħna. Għax mhux billi ġġib il-fniek minn Sqallija. Il-poplu jiekol irid. Irridu nuruhom li aħna ma nibżgħux minnhom. Għada noħorġu għall-kaċċa. Inti ara kif tagħmel u xered il-kelma ma' kulħadd ma' sħabna kollha li għada kulħadd għall-kaċċa.
Tħallix waħdu ta' għalkemm tista' saċerdoti biex għada jinaqdu miegħu għax fl-għaqda mis-saħħa.
Din il-mossa waslet għal aktar inkwiet. Il-Gran Mastru Jimenez bagħat għall-Isqof Monsinjur Giovanni Pellerano li inzerta ommu kienet Maltija u għalhekk kien maħbub ħafna mill-Maltin.
Eċċellenza Monsinjur, il-bandu jitkellem ċar. L-ebda persuna ta' kwalunkwe stat, grad u kondizzjoni m'għandha tmur għall-kaċċa, u l-membri tal-kleru tiegħek, qassisin u djakni, sfidaw dan il-bandu. Apposta! Kisru l-liġi. Apposta! Għamlu hekk, mhux b'disprezz lejk, Altezza Serenissima. Nitolbok li nsibu ftehim. L-immunità tal-kleru m'għandha qatt tiġi mittiefsa. Dak nhar aħiet.
Nitlob l-Altezza Serenissima Tiegħek biex tikkonċedi xi forma ta' kompromess lill-membri tal-kleru. U dan ukoll biex ma tkomplix tiżdied ir-rabja. Jekk nikkonċedi dak li qed titlobni, Il-bqija tal-poplu idur kontra tiegħi. Ippermetti li ngħidlek li l-poplu diġà rrabjat ħafna. Imma jiena nemmen li bl-intervent tagħna nkunu nistgħu nikkalmaw xi ftit in-nies. Kollox sew, kollox sew. Imma se nżommok responsabbli għal dak kollu li jista' jinqala. Sa nikkonċedi lil membri tal-kleru li jistgħu jikkaċċaw. Basta mhux f'postijiet projbiti.
In-nies meta raw li l-qassisin qed jiġu ppreferuti aktar daru kontra l-ordni. Iżda għalkemm kienu jgħiru għall-qassisin u l-kjeriċi, huma xorta baqgħu favur l-Isqof ta' Malta, Monsinjur Giovanni Pellerano, Dan għax ommu kienet Maltija u għalhekk dehrilhom li għandu jżomm magħhom. L-Ordni kienet tafu dan u għalhekk ġara dak li mhux mistenni.
Se jħelsu minni hekk, bil-pulit! Ma ke vergonja! Ruma taqbel magħhom, dak l-ar!
Jimenez kien astuż. Huwa ġiegħel lill-ambaxxatur tal-Ordni ġewwa Ruma biex jagħmel pressjoni ħalli l-Arċisqof jissejjaħ lura f'Ruma. L-Isqof Pellerano era ta' pożizzjoni għolja ġewwa Ruma, biss minħabba f'dan tneħħa minn Isqof ta' Malta u b'hekk il-kleru reġa' ġie bla saħħa. Irnexxielhom jeħilsu mill-Eċċellenza tiegħu Pellerano wkoll. Issa tlifna s-saħħa kollha. Imma ma nistgħux inċidulhom. Irridu nifqulhom qabel joħduna taħt idejhom. Irridu nuru s-saħħa u s-saħħa bil-forza. Saħħa bil-forza. Forza kif? Jeħtieġ li naħtfu l-Forti Sant'Irmu u l-Kavalier ta' San Ġakbu. U naċċertak illi l-Maltin jenaqdu magħna. Kollox sejjer mill-ħażin għall-agħar. Kollox! Veru li kollox sejjer mill-ħażin għall-agħar, imma dik skont kif u min.
Rridu nfehmu lill poplu. U nurruh li dan li qegħdin nagħmlu mhux qegħdin nagħmluh biex nieħdu l-poter taħt idejna, imma biex Ximenes ibiddel kollox. Ineħħi l-bandur, inaqqas it-taxxi u lill-poplu jħallih jgħix sewwa. U lilna l-qassisin iħallina bi kwietna. Il-Maltin magħna żgur.
Tajjeb li l-poplu magħna. Għax pjan bħal dan ma nistax inwettquh wieħedna. Hemm bżonn li nagħmlu kuraġġ, nuru qlubija u saħħa. Irridu nuru li għandna l-qalb li nifqulhom! U meta taħseb li nkunu nistgħu iwettquh dal-pjan?
Nhar id-disgħa ta' Settembru. L-għada tal-festa tal-Vittorja. Il-Kavallieri jkunu għadhom imdandmin fil-bereġ tagħhom u min jaf fejn aktar. Wara ċ-ċelebrazzjonijiet. Daw qatt m'huma se joqsru illi l-Maltin se jqumu kontra tagħhom. X'taħseb?
Idea tajba kieku. Issa kull ma jonqosna mela nħeġġu lil sħabna s-saċerdoti u nkellmu l-mexxejja tal-poplu. Ma nistgħux niżbaljaw. Għax ħażin għalina, ma taħsibx?
Ta' żgur. Jien ħa mmur nara kemm niflaħ niġbor saċerdoti minn sħabna u nħeġġiġhom għal dil-missjoni qaddisa.
X'taħseb Patist?
Għandek tajt kemm hu qalbieni da Dun Gejtano Mannarino?

l-Eċċellenza Monsignor Giovanni Pellerano. Insellimlek f'isem imqaddes talla, imma nsellimlek baħbar xejn tajba. Qiegħed niktiblek din litra minn ġaċella ġewwa Santiermu. Kif naħseb li diġà smajt. Wara li jienu l-qalbien oħra bħali ħadna l-fortizzi ta' Santiermu u San Ġakbu, Tellajna l-bandiera Maltija bajda u ħamra u stennejna lil ħutna l-Maltin biex jinaqdu magħna kontra l-ordni. Imma ma ġara xejn. Ħutna l-Maltin baqgħu ġadarhom. Stennejna fuq li stennejna u ta' xejn. U wara ġara li bħal ħolma da tidher qudiem għajnejja. Li ma tħallinix norqod. F'daqqa waħda ġejna ċċirkondati mis-suldati tal-Ordni. U ġie quddiemi kavallier li sal-lum għadu jidwi quddiem għajnejja qisu spettru li lanqas iħallini nagħlaq għajn m'għajn. Intom tinsabu taħt arrest. Fuq akkuża ta' konfront u revoluzzjoni u li xewwixtu l-poplu biex jingħaqad magħkom f'dan kollu. U ġara li ġara. Jiena u f'ċella mudlama. Nistenna sakemm xi menes jagħtini l-ħaqq. Li jaħseb laħaqni.
Issa li nqabdu dak kollha li hu mabtina lkomm f'uffa, neżiġi li s-sentenza titwettaq minnufih. Biex nużaw dan il-każ bħala Eżempju kontra dawk li jridu jgħollu rashom kontra l-ordni. Dawk li nqatgħetilhom għall-mewt, irrid li l-eżekuzzjoni sseħħ malajr kemm jista' jkun u rashom titwaħħal fuq l-anezz fuq is-swar ta' San Ġakbu. Dwar Dun Gaetano Mannarino, dan għandu jintbat għal omru, għal ħabs,